Kennt der jo scho vu fir 15 Minutten virdrun. Mee lo zielt äech de Sven nach eppes schéins vun transparente Stader statt s glieserne Bierger. Ech mengen ee vun eise Kärthemen, sou dass der do awer och ganz interesséiert kënnt nolauschteren wat eisen Här President äech dann lo ziele wäert zu deem véierte Punkt, Kärpunkt vun eisem Wahlprogramm.
Dat Laachen do wäert iech iergendwann eng Kéier, spéitstens an engem Mount, extrem op de Sak goen. Dir verdeet, ech laache gären, meeschtens och wéinst eise Punkten, well se einfach wichteg sinn ëmgesat ze ginn. Transparente Staat amplaz gläserne Bierger, dat ass de Grënnungsmythos vun der Piratepartei. Ouni dës Fuerderunge géif et eis warscheinlech net ginn. Éischtens méi Transparenz am Staat. Wat bedeit dat? Dat bedeit, datt mer wëssen, wat héich Staatsbeamten u Participatiounen u Entreprisen hunn, a wat fir enge Verwaltungsréit se sëtzen. An da musse mer net Säite wéi Nukudi oder wéi se heeschen nolauschteren. Mee da kënne mer als Bierger kucken, wou sëtzen dës Beamten am Verwaltungsrot a wou hu se Paren. Da gëtt et net Gerätsels, da ginn et keng Verschwörungstheorië méi, mee da gëtt et Botter bei d'Fësch an da gesi mer, wat wierklech am Staat lass ass. An eisen Aen, méi Transparenz féiert zu manner Korruptioun, zu manner Virdeelsnamen an generell zu enger besserer Governance. Iwwregens e Schlagwuert, wat meng Frëndin ëmmer als ugehend Politwëssenschaftlerin mer ëm d'Oueren heet, wann ech iwwer transparente Staat schwätzen. Transparente Staat heescht och, datt de Budget maschineliesbar muss publizéiert ginn, datt jiddweree kann seng Graphiken esou dorauser bauen, wéi e wëllt, datt all Bierger kann norechnen, Woufir huet de Staat meng Suen ausginn? Wat geschitt mat menge Steieren? Haut en absolut intransparente Prozess. Ech ka just d'Berechnungen, eis Berechnungen zum Konteakommes zitéieren. Mir hunn gerechent a gerechent, dofir brauch een Zuelematerial fir ze rechnen. A mir sinn higaangen, mir hu gefrot, Kënne mer, wann ech géif d'Opschlësselung kréien, wéi vill Steieren an deenen ënnerschiddlechen Akommesgruppe bezuelt ginn? Kënne mer Iech net soen, däerfe mer Iech net soen. Mir hu beim Tram nogefrot. Mir hu beim Tram dräi Mol nogefrot, fir all d'Studien ze kréien, Studien, déi 10 Milliounen Euro kascht hunn. Alles, wat mer krute, ware véierteg Säiten, déi se souwisou missten am Kader vun der EIE-Prozedur enk op Pabeier ausleeën. Iwwregens eppes, wat de Fränz Bausch an d'Sam Tanson als ganz transparent bezeechent hunn, datt déi Studie wärend zwou Wochen op der Gemeng ausgeleeën hätten. Pardon, dat ass keng Transparenz, dat doen ass Studien zeréckhalen aus politeschem Calcul. D'Piraten hunn näischt géint den Tram per se, mir hunn eppes dogéint, wéi dee Projet gebaut gëtt, wéi dee Projet geplangt gëtt a wéi dee Projet herno ëmgesat soll ginn. All groussen Infrastrukturprojet, ob en Tram oder en aneren, wa Studie gemaach ginn an déi mat Steiergelder bezuelt ginn, solle se Offen sinn. D'Victmé soll déi kënne gesinn an eis erklären. Laut Klengem hunn ech nach 3 Minutten, dat heescht, kann ech och nach eppes zum Glieserne Bierger erzielen. Mir si géint e Glieserne Bierger. Mir wëlle méi Transparenz beim Staat, mee mir wëllen e besseren Dateschutz fir d'Bierger. Haut, Dateschutz fir d'Bierger, CNPD huet keng Zänn. Ech mengen se huet 6 Joer gebraucht fir all oppen Kamerasdemanden ze traitéieren, sou datt elo tatsächlech bei deene meescht Kameraen déi iergendwou hänken och en Autorisatiounssticker pecht, eppes wat laang Joren net gemaach ginn ass. De Staat selwer, dat hu mer an der Affaire Medico gesinn, bedreift iwwer 700 Datebanke wou en net weess wéi eng Datebanken e bedreift, wat do gespäichert gëtt, soit e suerglosen Ëmgang mat eisen Donnéeën. Wat dann nach un d'NSA oder un aner Geheimdéngschter oder manner Geheimdéngschter weidergi gëtt, mir kënnen et nëmme vermuten. Ganz éierlech, haut ass jiddwereen en transparente Bierger, an dat wëlle mir erëm änneren. Mir wëllen, datt et erëm eng Privatsphär gëtt an datt een net muss säi Fangerofdrock ginn, fir kënnen en neien Handy ze kafen. Schlussendlech hoffen ech, datt keen doheem gelunn huet, datt en haut heihinner géif kommen. Well eis Donnéeën haut ginn, wann der en Handy derbäi hutt, all 15 Minutte gespäichert, wou der sidd. Dat ass ganz vill Geld, dat nennt sech Vorratsdatenspeicherung. All 15 Minutte gëtt gespäichert, wou dir sidd, gëtt gespäichert, wéi laang dir mat weem telefonéiert, gëtt esouguer gespäichert, wann der probéiert, een unzeruffen. Et gëtt all SMS gespäichert, dat sech stattfonnt huet. Et gëtt all Internetconnectioun gespäichert. Quasi e komplette Beweegungsprofil. Wa mer dat dann nach mat den TFTP-Programm, also den Terrorist Finance Tracking Program, kombinéieren, wou all Banktransaktioun iwwer Swift, also all IBAN-Banktransaktioun, un d'Amerikaner weidergeleet gëtt, also wee weess ech nach u Geheimdéngschter, An datt eisen Internet-Traffic mat ofgeschnorchelt gëtt. Ma da kann ech iech just nach recommandéieren, verschlësselt alles, well soss gëtt et keng Privatsphär méi. A genau géint esou een orwellsche Staat kämpfen d'Piraten, a mir sinn déi eenzeg Partei, déi bis elo net engem Gesetz zougestëmmt huet, wat nach méi Iwwerwaachung bedeit huet.